Se wo xavelela ku nga qambhiwi u ri u na swivundla u ta boxetela boxa we bava swivundla leswi vula ni ku twa u nga chuhiseti famba lava tag team mi ta hlengela u nge lunghi n'wananga u ri wexe.

vani vona mhani vani vona mene vona mhani mene vono mi nga ni dlayi ku kota conrad conrad va n'wi dlele swi sala swi va tsandza lava mene vona mhani mene vona conrad va n'wi dlele swi sala swi n'wi tsandza lowu a ni vona mhani a ni vona vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandle group vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za Va- vakhandle group we are family ahee video leyi ni rhekhoda ku ri tuesday um hi vavunharhu hi ta va hi ri live ka facebook we will be speaking about vakhandli uh, so whoever has questions leti mi nga lava ku yi engage directly let's engage from there uh, um, ya ku marito ra hina ka yobo 41 verse 1 to 3 xana u nga phasa ngwenya hi xinjovo ririmi ra yona u nga ri boha hi ngoti ke u nga yi hulela u nga yi hulela muhalo kumbe ku kumbe ku yi hakarhama hi mutwa xana? Xana yi nga rila eka wena yi yi kombela ku tsetseleriwa? Kumbe yi nga vulavula na wena hi marito yo titsongahata xana?

ndechane ndatimeta sidemosi aku hambokwata yeyi walava a wu lavi xa xa xitifiketi xa vakhandli i ta suku bo xa wena imanimi amukela ka the only channel that matters to watch um a ni fanele ni tenga hi timhaka ngopfu ta ta malebvu lama ni nga ma tsemeta ka lowa ngamu ka mhani luya so a hi problem baby I'm sorry ku va vafana lava ni hulele ni va tshiya no mama wo fana swilo swin'wana noma wanuna u fanele a nguva so u fanele u va u tlhumile swi tikomba ku i noma u nga ze u tikuma u fana swilo swin'wana ni munhu loyi ni nga na mukhuhlwani se mati lama na ha to manwa ka ha ri mpundzu so this time around so ni maka mi decided to provoke um va ri mani lweyi kofi na cremor i hi ku khota marito lama um i nga le ka xifafa xa jenje um se ni loko se ni lwela hi mahlangana ni kwate ngopfu a hi tala ku nga nghenisiwi swa vakhegula um I want us to decode this thing. We know where this thing comes from. Sukela kwale eh um Kofi na Kremora um uh suna ngandi titi mangata me va eh eh eh eh, eh love sis la Kofi na Kremora nga hostela so lima ka video wena n'wana n'we mi ke perform swo ngere ngere ngere ngere ngere a ni rhandzi ku vulavula hi vana xona wa ha ri n'wana ku ni nga vulavula hi yena then then so a ni lava ku katsa vana na ta tikuma ni bule vana unintentionally ni lava lava nga na va nga tiyela va nga majantiya lava nga na ti-live facebook a ni lava swihlangi swa le primary school so this time around so this matter was lying down i feel so so ni maka decided to do a video clip i faka tiktok a ku wa xavelela yo mhani i ri ku nga nghenisiwi swa vakhegula so later on so a provoka a provoka ku fina khirimoro mara me ni n'wi tivaka miza loyi i ta kuma a hlamula un'wanyana hi xividiyohani lexi a nga hlamuli yona ngwenya so mara a fanele a tirhisa xa ku xi ta va relevant ngopfu se u kuma ku ku na leswaku na ni swin'wana ho swi khugunya khugunya on the way eh, mara a ku nga ri yona purpose ya kona but because there is this matter show um, coffee has rights ku ne a nga reacta to this thing i coffee i reactini a ti endla beni mayangani i rini i tshahe risimu ra beni mayangani ra ku mi ni vona mhani mi ni vono mi nga ni dlayi ku fana na thinete thinete va n'wi dlele hi swisala swi va tsandza the fact that you are still using someone's name as wo ti vitana nqambi just accept that you are a dancer ni kombela makhandzi eh, kombela ku ya cinela makhadzi u ta va sharp na hi laha u ta va sharp uh, yi tshama yi ni sendela voice note yin'wani ku vhi yi ni chuhisela yi ku ni ta ku vumbuludza loko ni langute kahle munhu lowo ni nga ba hi munhu mina i mean wanuna un'wana come on dog um e-e loko na ku na munhu loyi a lavaka mina yi hi susa nyimpi don even bother leswaku na ni wa ha ni sendela ti-voice note ni sendeli address ni tata laha u nga kona the biggest mistake kofi does i ku katsa vito ra conride i lwa na sweli makama nyimpi ya le switarateni a yi na fomula u nge ni byeli ku nyimpi ya mina yi lwa njhani na kofi hi nge n'wi byeli ku nyimpi ya a ya lwa njhani and swo boha u la loko u ba u bala ku vavaka wa vona mara we all know ku ri frakon right ri ve njhani is not um you hardly find a closure to that a hi zangi ni twa ku khomiwa va mani kumbe ku dule va mani stuff like that um i heard allegedly you was shot dead so lexi mi ta ni khomela for leswi nyangatsangolo loku swi endla hi manyangatsi ka ti-video so se swi endla hi mina ni twa ku swi bed ngopfu i ku na family ya Conrad leyi nga kona yi nga titwa ku vava hi swilo swa xisuluxulu va ri malwini ku fa a nga swi vulavula ku na maxaka ya yena man ku na vanghana va yena va nga ta twa ku vava hi swilo leswiya and wo twa ku u lava ku vavisa sulu um eh, sulu is fine u n'wi vavisi is fine it's been there in the game hanya hi swilo sweswo swa ku swa ku swa ku tseketseriwa mara swi ye kwini leswi swa hina leswaku hi kota ku hlonipha vanhu lava nga hundza misaveni na where is our ubuntu hi xizulu na xilungu ku hlonipha ku loko munhu a hundzile emhlabeni wa wa misaveni wa hloniphiwa and also u xixima na family ya yena and la se u create ti-enemy ta kaya to tala ngopfu because u nyangatsa u u pro- u pfuxa swilondza swa swa family ya conrite u u provoka vanhu vo fana na vasoli if one of these people a strike ku endlela swin'wanyana a ku vavisa u nge swi tivi no i mani a nga ta ku vavisa mara a ni le ka swona sweswi ngopfu point ya mina yi laha ka ku respect family ya conrad va ha twa ku vava um vanhu loko hi huma nkosini ha rivala ha rivala hi munhu yaloyo loko hi huma nkosini mara hina a nga kona munhu laha ka n'wini vulavulaka na n'wina a nga ta ku nani a ndzi tshama ni loveriwa it's either your mother your grandmother your grandfather or your friend or someone you loved is gone na loko a nga lova n'wana yo lahleka and if someone plays like that you can be angry u nga lava no n'wi minya diamond u nga lava no n'wi dlaya munhu wo fana na le because why i le ku vaviseni a wu twangi ku le ku holeni a wu twangi ku holeni se u sungula no rivala hi swona and then someone does that on social media um i know ku mi ta ku hey a ni n'wi rhandzi ku i don't have to love the guy but leswaku tirhisa vito ra conrad swi wrong let the do the rest in peace let the do the rest whoever he is you don't have to use his name ku va ku duma leswaku ku na risimu rin'wana na beni mayangani ra ra ku um vito ra ra ri le ka album liya ya ni hipi va ri i munhu ya ku munhu wa jika hambeni a tlele a i ri va ri a va kombeli loko a hanya va ha kombela hambeni a file leswaku mi la ta tirhisa na ri vito ra yena ku mi ta kota ku va relevant ni loko a hundze emisaveni it's wrong madam it's wrong that thing you shouldn't do that. ha leswaku fa fana nga swi endli as much as a nga kwata ku mhaya va va this and this swo katsa vito ra conrad swi wrong swi wrong ngopfu for me swi wrong we shouldn't play like that this a swi khathaleki ku to ku va ku fikela kwini u lo sunguniwa or njhani as much as i'm saying ku solomaka mulungu sungula but you can't do that man you can't u ri sober kahle la u ri kahle nhlokweni laha no ways u nge swi endli leswi hambi u lo dakwa a ni byalwa u lo xavela hi munhu u nge swi endli leswiya sweswi ni le ku xuteni ka video leyi video leyi na heta ni heta ni faka ti-logo ni faka swilo hinkwaswo u yi vona yi ri final product ivi ni vulavule nonsense ni yi upload-a ni ku na ni ni normal hawa mani hawa mani hawa kazeni hawa hawa mani.

a ni mapfukani na wena n'wi pfukeni leyi tlhe recently wena nga sungula nyimpi leyi na ye a swi a tlhela a vuya a muku swi a hi ku swi heleni a ya a ku pfuka it's fine tirhani na yehe munhu